An Kolleeginnen, Kolleegen, ech probéiere mech méi kuerz ze halen, well et awer op eemol ze laang gëtt. Mee mir wollten u sech haut vun der Geleegenheet profitéieren, fir Iech, matzedeelen, wat u sech um Gesondheetswiesen oder un enger Gesondheetskeess am gaangen ass, vue que dass viru kuerzem eng Quadripartite stattfonnt huet, wou mer mat vill verschidde Problemer confrontéiert gi sinn. Mee virun dass ech do drop kommen, erlaabt mer just dem D'Nora huet mer ganz schéi Merci gesot an och der Ekipp. Mee neierdings ass déi Ekipp ëm zwee Leit méi grouss ginn. An ech profitéieren elo vun der Geleegenheet, fir deenen zwee och Merci ze soen, dass se éischtens an d'Sécurité-sociales-Ekipp komm sinn an déi och eis hëllefen am Gebitt vun de pensionéierten Abteilung. An dat ass de Pit Bach, deen heibanne sëtzt, wéi grad esou gutt och den Daniel Marques, dee ganz hanne sëtzt. Deenen zwee en décke Merci fir hir Ënnerstëtzung. A mir hunn nach eppes vergiess am Ufank. Mir hunn den Heng Merci gesot fir alles dat, wat e gemaach huet. Wat awer kee Mënsch gesot huet, ass, dass. d'Pensionnéiertenabteilung decidéiert huet, dass den Heng net einfach ka fortgoen. Dofir sëtzt en och vir an sëtzt net am Sall, well den Heng ass nominéiert gi vun der Rent, vun der Pensionnéiertenabteilung als Éierepresident vun dëser Abteilung, vu que dass mer éischtens keen haten an zweetens e bessere wéi deen do, en hätte mer och net kéinte kréien. A mer si frou, dass mer e bei eis hunn. Dem Landesverband Merci fir déi Zesummenaarbecht. déi mer hunn, obwuel datt et si neméi ginn, mee awer gi se nach ëmmer, an dofir dem Nico a senge Leit Merci fir déi flott Ënnerstëtzung an déi flott Zesummenaarbecht. An Dir hutt gesot Triple-A fir d'Sécurité sociale, ech hunn dat e flotten Ausdrock fonnt. Et muss ee sech iwwerleeën, ob een net doraus eppes mécht an der Zukunft, well effektiv eis Sécurité sociale ass, huet en Triple-A méi wéi verdingt. Mer hunn eng Sécurité sociale, déi wierklech deementspriechend performant ass an déi et esou ronndbréngt, dass mer eng vun deene beschte sinn um europäeschen Niveau, wann net grad weltwäit, dee probéiert an allen Niveauen ofzedecken. An ech wëll net am Pensiounswiesen, ech bleiwen elo reng an der Gesondheetskeess, fir drop opmierksam ze maachen, dass mer och do, Problemer hunn, an dat ass erstaunlech, dat huet alles mat deene selwechten Zuelen, mat deenen, wou de Sylvain virdrun Iech erkläert huet a wou mer mat deenen Zuele gesot kréien, dass et iergendwann komme mer an onméiglech finanziell Situatiounen. Mee fir eis ass et awer wichteg, dass mir am Gesondheetswiesen déi Performanz an déi beschte Qualitéit probéieren ze garantéieren, wann d'Leit krank sinn, wann d'Leit Hëllef brauchen, wann d'Leit an d'Spidol mussen, dass se deementspriechend eng héich Qualitéit kréie vu Soins an deem Land. An dat ass fir eis den Haaptfacteur a mir probéieren eis och deementspriechend duerchzesetzen. Ech soen et ëmmer anescht nach hannendrun, ech fannen et schlëmm, dass een hei zu Lëtzebuerg heesche Gesetzer mécht, d'Plaz op där aner Säit probéiert, all Mënsch ofzedecken, egal wéi seng Situatioun ass. An dofir trëtt den OGBL elo eran fir déi Couverture universelle, fir dass all Mënsch hei zu Lëtzebuerg ofgeséchert ass an net mat heesche Gesetzer gestroft gëtt an deem Ament an eng onméiglech finanziell Lag gesat gëtt. Kolleegen a Kolleeginnen, 6 November. War d'Quadripartite zu Diddeleng, et war schonn den Owend fir Diddeleng, dass se iwwerhaapt do stattfonnt huet, well Diddeleng hunn ech ëmmer als eng Stad gesinn, déi zimlech sozial ass an déi sech vill fir d'Leit agesat huet. Mee d'Madamm Ministesch kënnt vu Diddeleng, dat wäert si gutt arrangéiert hu fir dass se direkt dono konnt heem goen. Mee op där aner Säit huet se eis probéiert e Budget virzestellen, deen mir ganz vill Froe stellt an eis alleguerten, déi do war, de Moment d'Gesondheetskeess denkt, et deckt 985.600 Leit of. Dovunner sinn zwee Drëttel Residenten, een Drëttel Net-Residenten an op där aner Säit, Kucke mer och wou d'Suen hierkommen, an déi komme vun 98 Prozent vun Äre Cotisatiounen a respektiv komme se vun Hëllefe vu verschidden aner Plaz. Den Aarbecht oder den Emploi ass 2024 nëmmen. Null Komma néng wäert e klammen. 2025 mengen se e klëmmt nëmmen ëm ee Komma fënnef Prozent. Ech wëll lech net geckeg man mat deenen Zuelen, mee déi Zuele weisen a wat fir eng Richtung dass mer an der Zukunft wäerte rullen, no hiren Aussoen, wat ech hoffen dass se sech ieren, well entretemps ech schonn aner Saachen héieren wou d'Zuelen am gaange sinn awer vläit sech e bëssen ze verbesseren. D'Ausgabe sinn 83 Prozent reng Soins, dat heescht Spidol, Dokter, Medikamenter an etc. Dat wat mer brauchen, an 13 Prozent Krankeschäin. Dat soen ech, déi 13 Prozent, an de Jean-Claude huet et ugeschwat, oder d'Nora, iwwert d'Karenzdeeg, d'Diskussiounen, well hei zu Lëtzebuerg soi-disant dann all Mënsch vun der Gesondheetskeess, profitéiert, mee et muss ee mer och klären, niewent de Karenzdeeg-Diskussioun muss mer een och klären, firwat oder wat bréngt dat, wann een de Leit Aarbecht, also Auerzäiten imposéiert, wou se däerfen erausgoen, dat heescht moies vun 10 bis 12 a mëttes vun 2 bis 18. Ech hunn mer ëmmer déi Fro gestallt, Wat seet mer dat, wann den Assirio, dee Kranken, net doheem ass, wann deen d'Bee gebrach huet oder Problemer huet wéi ech de Moment, mee dat seet mer guer näischt aus, ob en doheem war oder net doheem war. Doduerch seet mer awer nach ëmmer net, ob e krank war oder net krank war. Dat ass och dowéinst, wou mir eis asetzen, fir ze probéieren, an där doer Diskussioun e Contrôle ze kréie vum engem Kontrolldokter. Iwwert hir Kompetenz kënne mer eng Kéier diskutéieren, wëll ech awer net haut féieren, well do stellt ee sech vill Froen, wann ee weess, wat fir eng Décisiounen dass déi Contrôle médical e puermol huet. 2024, also 2023, pardon, wäerte mer mat engem positiven Chiffer nach ofschneiden, mee 2000, 2024 wäerte mer sécherlech mat engem negativen Ofschluss schléissen, an zwar mat engem negative Solde vu 37,9 Milliounen. Bis dohinner geet et jo nach. Da gëtt dann argumentéiert, jo d'Aarbecht hëlt manner zou. Zweetens gëtt gesot, mer kréien eng fort Progressioun an de. Dépensen, hauptsächlech well Valeur clé, dat ass de Schlëssel fir d'Prestatiounen eropzedréinen oder besser Forfaiten auszebezuelen, respektiv déi nei Prise en charge vun den Zänn. Do war ech ganz erstaunt, d'nei Prise en charge vun den Zänn, dat ass déi, déi Der héieren hutt, hauptsächlech bei deene Jonken ënner 18 Joer. A fir all déi aner hunn ech nach net vill Aneschtes konnte feststellen. Dat féiert dann dozou, dass mer 2024, dovunner schwätzen se iwwregens och net, dass mer de Moment eng Reserv hu vun 541 Milliounen, an déi geet awer dann erof op 465 Milliounen an der Gesondheetskeess. Fir 2025 do gesäit et awer méi dramatesch aus. An zwar do geet d'Reserv vu 465 Milliounen erof op 260 Milliounen. Dat heescht, mir maachen en negative Sold 2025 no hire Pronosticke vun 160 Milliounen. A wann een alles dat nokuckt a weider déi Zuelen analyséiert, da stellt ee fest, dass mer 2027 an enger Situatioun wieren, datt mer ënnert der Réserve minimale sinn, dat heescht 10 Prozent vum Budget wäre mer drënner. A wat mech awer méi erstaunt huet, d'Madamm Deprez féiert jo eng Virschnëch op, datt d'Pensiounen net ze finanzéiere sinn ab 2070, an ech schwätze och net oft vun vum Fonds de compensation, deen awer seng 27, 28 Milliarden huet a bis 2070 am Prinzip no hirer Berechnung kënne finanzéiert ginn. Hei si mer an enger Situatioun, datt mer fënnef Joer vläicht net méi finanzéiere kënnen. An der Quadripartite war dat alles net wichteg. Mir loossen dat weider rullen, wéi wann dat u sech kee Problem ass, obwuel dass mer déi negativ Tendenz scho feststellen zënter 2020, wou mer méi Suen erausgeheien, wéi mer am Endeffekt erakréien. Wat nach méi erstaunlech ass, ass dann, Wärend der Sëtzung vun der Quadripartite erlaabt si sech bemol, oder souguer besser gesot anescht ëmgedréint, am Virfeld vun der Quadripartite gëtt se en Interview an der Zeitung Virgule, Wou se seet, Ma jo, ech hunn do e Vertrieder, mee dat ass en Arbitter. War mir ni bewosst. Ech hunn ëmmer gemengt, hee wär zu engem Drëttel esou vill responsabel ewéi déi aner zwee, dat heescht déi vum Salariat an déi vum Patronat. A si seet dann, Ma jo, deen ass do méi Arbitter, dee kuckt, wann déi zwee sech net eens ginn, da muss deen decidéieren. Dat war mer ni bewosst. Ech weess just, datt deen ëmmer dat gemaach huet, wat de Minister gesot huet. Wann de Minister gesot huet, Mir ginn no lénks, Mir huet hien no lénks gestëmmt, mä wann e gesot huet no riets, dann huet en no riets gestëmmt. A lo op eng Kéier spillt en dann d'Roll vum Arbitter an dat huet och u sech dozou gefouert, datt d'Faass bemol iwwergelaf ass, wou mer no der Quadripartite gesot hunn, hei dat do loosse mer eis net gefalen a mer probéieren eng gemeinsam Front opzebauen. Ech hunn doranner vläicht e Virdeel géint déi, obwuel ech och bei de Pensiounen domat ze dinn hunn, mee do hu mer eppes anescht réusséiert. An zwar hu mer eng Front opgebaut kritt zwëschent dem OGBL an dem LCGB plus d'CGFP, d'FGFC plus, obwuel datt déi guer net op eiser Säit sinn, an zwar d'UEL, d'Patronat, wat sech mat eis an dat selwecht Boot geheit huet, a mam Resultat, datt mer direkt e Bréif gemaach hunn iwwert de Weekend, leschte Weekend, wou mer erombrot hunn, si esou ënner Drock ze setzen, datt si d'Urgence fir dëse Mëttwoch, also de leschte Mëttwoch, eng eng Sëtzung ageruff huet mat de Sozialpartner, a genau esou wéi mär wollten, mir hu gesot, mär wëlle keng Administratioun dobäi, just mat de Sozialpartner, mä hu sinn dozou komm, datt mer d'Ronn bruet hunn, datt déi Madamm elo mol ophält ëmmer ze soen, ech schwätzen no lénks, a mat riets an ech schwätze mat deem Club an ech schwätze mat deem Club, si huet do op eemol gemengt, an déier Sëtzung missten en awer definitiv en Accord mat eis anzegoen, dee se dann och ugeholl huet, wou ënner anerem drasteet, dass mat de Sozialpartner, déi an der Verantwortung sinn, dat si jo och déi, déi mussen herno de Kapp dohinner halen, giff diskutéieren a probéiert déi gesond, eng gesond finanziell Situatioun erëm hierzestellen, wa mer dat Ronn bréngen. Zweetens geschitt eppes, wat, ech mengen, bal zéng Joer, wou mer dat fuerderen, an zwar, dass se seet, Mir si bereet, e Projet de loi auszeschaffen, fir engersäits ze kucken, ob d'Maternité definitiv net muss iwwert de Staatsbudget goen. Ech hunn ëmmer verstanen, dass d'Maternité net onbedéngt eng Krankheet wier. D'Maternité ass net als Krankheet ze consideréieren an déi ass ëmmer iwwert de Budget iwwerholl ginn, mee do ass et e Minister ginn, dee gemengt huet, datt mär sollte besser kontrolléieren, wat net machbar ass, iwwert eng Gesondheetskeess dat ze maachen. Dat ass deen éischten Effekt. Mir schwätze vu bal 40, 40 Milliounen d'Joer an der Moyenne, wa mer réckwierkend rechnen. Dat ass en enorme Pak Geld, wat der Gesondheetskeess duerch d'Lappe gaangen. An da kënnt nach dobäi, dass mer gesot hunn, Wat huet d'Gesondheetskeess domat ze dinn? Wann e Spidol decidéiert, e Fonken neit Spidol ze bauen, ass dat der Gesondheetskeess hir Problem? Ass dat net e Budgetsproblem? Respektiv, wann en neit Gebai gebaut gëtt, mir iwwerhuelen, also mir, d'CNS iwwerhëlt dann och deementspriechend d'Käschte vum Fonctionnement, an do schwätze mer vu puer Milliarden, déi dodran all Joers investéiert ginn, fir dat ze decken. Dat heescht, déi 20 Prozent, déi d'CNS sot, bei all neien Investissement soll och an deem Projet de loi gekuckt ginn, respektiv soll vläit ofgeschafe ginn. Do doniewent huet se fir d'éischt Kéier a sengem Liewe, mengen ech, dat Wuert Tripartite an de Mond geholl, wou se gesot huet, mä, an dat steet am Dokument, datt si sech engagéiert an enger Form vun Tripartite, dann zesummen ze verhandelen, fir dass ee Gesondheetskeess endlech an den Equiliber kritt. En plus geet se dann hin an seet, Ah, ech hunn bal vergiess, de fréiere Minister, deen hat och nach eng zweet Quadripartite. An déi zweet Quadripartite ass dann elo scho fixéiert fir am Mount Mee vum nächste Joer, fir dann ze kucken, wéi wäit dass mer sinn, well mär gesot hunn an déier Sëtzung, Mär wëlle keng Zäit verléieren a mär wëllen och net, deementspriechend mam Réck widdert der Mauer stoen an herno nëmme kënnen ze agéieren. An dann zu gudder Lescht huet se dann och gemengt, dass et wichteg ass, dass ee Soins équitables kritt an dass dat am Zentrum muss vun der Diskussioun sinn a vun der Preoccupatioun vun deene gesamten Diskussioune sinn. Kolleegen a Kolleegen, dat do si Resultater, déi e Mëttwoch u sech, si ass net fortgaangen, si hat sollten den dräizéngte Mount ënnerschéisse goe vun der Pensioun, dee selwechte Moment, wéi se mat eis dann hunn, a si konnt net direkt fort, well mir awer gesot hunn, Wann der net, wa mer hei keen Accord kritt, dann stëmme mir kee Budget, well deen ass eréischt e Mëttwoch och ofgestëmmt ginn, à vous de choisir, mam Resultat, dass dann dat Dokument gemaach ginn ass, mam Resultat, dass mer elo, déi do en Engagement vun hir hunn mat deenen dräi Haaptpunkten, an ech mengen, dat sinn och déi, déi wichteg sinn. E ganz leschte Punkt, well ech gemengt hunn, dat wär awer wichteg eng Kéier Iech drun ze erënnen, Där hutt, ech weess net, wien fir d'éischt bei d'Doktere war, mä Dir hutt vläicht scho festgestallt, dass de PID ëmmer méi fonctionnéiert, de Point de paiement intégral direct. Entretemps sinn et 600 Dokteren, déi dat agesat hunn. Mer hunn der 2.500 ongeféier a mer hoffen, oder d'CNS hofft, dass se bis Enn des Joers op 1.000 Doktere sinn. Dat heescht, dee System fänkt un ze fonctionéieren. Mir héieren och ganz vill positiv Echoe vun eise Memberen, déi soen, Wow, dat ass immens, wann ech bei mengem Häerzdokter ginn, deen dat huet, plaz dass ech wéi virdrun 300, 400 Euro beieneen hu misste bezuelen, bei deem bezuelen ech just nach 30 oder 40 Euro, an dat fonctionnéiert effektiv perfekt. Also zéckt net, Ärem Dokter dat do mat op de Wee ze ginn an ze soen, Hei, huel du och de PID, kritt souguer nach 600 Euro dobäi, dass en déi Maschinn do asetzt. Also et kascht em näischt, no menger Meenung, an domat hu mer awer de Leit ganz vill ënnert d'Äerm gehollef. An deen eenzege Problem, deen ëmmer bleift, Mäin Dada, Dat sinn d'Zänn. Si huet eppes, si huet eppes fir déi ënner 18 gemaach, si huet awer näischt gemaach fir all déi aner. Mee och do wäerte mer eis net ginn, an den nächste Wochen a Méint mat hir weiderzefueren an si esou ënner Drock ze setzen, dass se iergendwann wäert decidéieren, dass och déi eeler Leit net mussen 13 Joer mat der selwechter Prothees lafen, mee dass et definitiv aner Solutiounen ginn, wou d'Leit kënnen dann en normaalt, adequat an agreabelt Liewen am Alter féieren. An deem Sënn, Merci fir d'Nolauschteren.